Central Lairam Lawngtlai, The Lairam Times mininan kut kan in tlaih hna. Thonghni kul le nga hniang zarhlinak thawngthanhnak kan neih lai caah a dih dongh tiang rak ngai cio dingin kan in sawm hna. Thawngthanh tu Mang Ven Sung. East Lairam khulipi ah sualnak ngei lo pa pakhat ralhrang kahnak in a nunnak a liam. Islay ram khualupi Hakha khuapi lamton suimilam tung pawng ah thonghnih kul le nga, hniang kul chun, suimilam hleihnih le cheu hrawng ah sualnak ngei lo mi aa chuksawhmi an kherh hna hleiah meithal kah thlawrh in an kah i pa pakhat a paw ah an hliam hleiah Siangngakchia pahnih nih hliam an tuar. Ralhrang nih a paw i an hliammi Sankhya kum sawmthum hrawng cu a hliamhma tuar kho loin thonghnih kul le nga hniang kul le khat zinglei dei hlan ah a nunnak a liam. A nunnak a liammi pa hi khuate lei in Hakha ah a rak tlawng tami a si. Hliamtuarmi siangngakchia pahnih hi cu an nunnak caah thinphan awk an si lo tiah kan theih. Paletwa in ULAAA chuak dih cang uh tiah Khumi Association Japan nih cathan an chuah. East Lairam Paletwa peng chungah nu shin covo buarnak a um lo tiin ULAAA nih an chimmi hi a dik lomi a si hleiah Paletwa peng i ramkhel nan kalpimi hi Paletwa peng ram chung le hmunkip ummi nih kan cohlang lo. Paletwa kong cu Chinram he aa pehtlaimi ṭuanvo ngeitu phu hna he ceihhmainak ngei cang u law Chinram chungin a rannak in chuak cang u tiah Khumi Association Japan nih Hniangkulh ah cathanh an chuah. East Lairam le Rakhine ramri i a ummi Paletwa peng cu tualchungmi hna hnatlaknak tel loin Rakhine ramkulh i a pariatnak pengkop ah ULA-AA nih an khumhmi cu ralhrang nawlngeihnak chiakha he aa khatmi a si. ULA-AA cawlcanghnak hi federal democracy he aa kalhmi a si i Myanmar ram nih kan ngeihmi phunglam hna he zong aa kalhmi a si pinah Panglong hnatlaknak telin Myanmar ram i ramkhel tuanbia le phunglam hna zong buar a si. Cupinah Chin miphun hna i kan nawlngeihnak zung an kan phihkham a si. A liam cia thonghnih kulali tang khawng hleili in ULAAA nih Paletwa peng an uk i kumkhat leng chungah thahnawnnak voiruk le tlaihhremnak voi nga tiang a chuak. Tualchungmi hna hnatlaknak tel loin an uknak inn ah midang an umter hna i tualchungmi hna cu zalong tein biaknak lei zongah an cawlcang kho ti lo. Cupinah pastor hna zung ee ralkap nih kut an thlak hna i nuhrin covo an buar. Asinain hi vialte sualnak an tuah i nuhrin covo an buarmi hmanh buaipi loin Paletwa peng chungah phunglam ning tein uk hruainak ṭha tein kan kalpi tiah ULAAA chimnak nawl ngei Khaingtu Kha nih a chim hi cu dothlennak ah aa telmi mizapi lih le hrukhrawl in an kan hlen a si caah ram chung ramleng i a ummi Paletwa tual chungmi dihlak nih ULAAA i ram an khelmi cu kan cohlang kho lai lo. ULAA nih Chinram kong cu Chinram chung i ṭuanvo ngeitu phu hna he ceihhmainak ngei cang u law Paletwa peng chungin a rannak in chuak dih cang u. Chin miphun nih kan in nawlmi nan duh lo ahcun mizapi dohnak, resistance of the people, nan ton lai, tiah Khumi Association Japan nih an thanhmi ah an langhter chih. MTC MDF nih Mara tipil Khrihfabu rian hmun ah bom an thlak. Israel ram Mararam ah a ummi tipil Khrihfabu rianhmun i hmuitinh in John hmangin bawmh an thlak caah a rawk tiah Baptist Association of Maryland nih an thanh. Thonghni kul le nga hniang kul zan suimilam pariat hrawngah MTC MDF le a hawikom nih itinh riangmang in Maryland tipil Khrihfabu rianhmun kulh chungah John in bawmh an thlak tiah Baptist Association of Maryland nih hniang kule khat ah an thanh. John in bawmthlak ruangah Mara tipil Khrihfabu rianhmun i nu department secretary in a rawk. Khrihfa si ko chung i biaknak in hrawh cu ngaihchia ngaingai a si. Hi hrawhral kong ah thlacamnak in rak kan bawm cio u tiah cathan ah an langhter. Zeibantuk phu kan si hmanh ah biaknak in lorawh hi hrial cio dingin nawlnak zong an langhter chih. Baptist Association of Maraland cu Thantlang ping Mararam ngapaipi ah hrambunhmi an si. LADC ram chungah vote ngei thongsum nga le thongthum sawmriat an um. Thonghni kulenga hniang kula video conference hall Longtlai ah tukum kumdong ah Lai Autonomous District Council LADC, the 12th General Election cu member of District Council, MDC election, ngeih dingmi ah draft electoral rolls tlangzarh a si. Hi draft rolls tlangzarhmi hi thonghnih kul le nga tang khawng pakhat milu relmi hman a si. Draft roll hi Pu H. Zonunmawia, Project Director, DRDO nih a tlangzarh i tonpumh cian hmannak hi Pu Colin Hlicho election officer nih a hruai. Draft electoral roll tlang zerhmi i a lanh ning ahcun LADC ram chung MDC i thimnak dingah vote nei pa thong kul le thong ruk zaruk pali le nu thong kul le thong sarih zahnih sawm sarih ruk an um. Vote ngei hi nu le pa fon ah thong sum nga le thong thum zariat sawm riat an si. Polling Station vote umnak tam bik cu One by One Pangkhua vote thongkhat le sawm sarih hnih a si. Polling Station vote tlawm bik cu 23 by 8 hmawng buchuah vote pali a si. Electoral roll ah min khumh hlonh duh hna caah Thonghni kul le nga zing pali tiang caan pe kan si. Final electoral rolls cu Thonghni kul le nga zing ni sawm thum ah tlangzarh a si lai. Pu Ci Ngun Lian Cung nih Lawngtlai Bazaar in DC office lei kalnak motor ngan kal kho ding in remh a timh. Lawngtlai Ways Bill tu MLA Pu Si Ngun Lian Cung nih MLA fan in Lawngtlai khuapi chung lam kokek puicim nih a hrawhmi a ser a timh. Thawhni kul nga biang reitlep ni sawm thum zan ah Chanmari le Bazar veng ah inn pasarih a cimh ruangah National Highway in DC office, District Hospital le cozah inn biapi hna kalnak lam a pit. Autorikshaw kal kho ding in ser a si. Hi lam biapi ngaimi hi Lawngtlai West MLA nih lirthei ngan hna kal khawhnak dingah MLA fanhmang in ser a timh.

Hi lam chimhnak khi thonghnih kul le nga hniang kul le khat ah Lawngtlai West MLA le PWD Lawngtlai Division ah Executive Engineer ER Joseph Remmawi nih a hmun ah a zoh. PWD lei nih lam serning in Khuakhang law khuakhan dih in rian domh siseh tiah an ti. Lawngtlai West MLA hi Lai District Congress Committee hruaitu hna nih an zulh. Lawngtlai RD Block ah video Doctor Sai Than Tluangi Zote le PWD hruaitu hna le Bazaar Veng VC le Branch YLA hruaitu nih an rak don. LADC CEM ah Pu N Zangur le Chairman caah Pu VL Hmua ka thim an si. Lai Autonomous District Council Chairman caah Pu VL Hmua ka thim a si i Chief Executive Member caah

United Democratic Alliance lei in min petu Lawngtlai Vengpi bialtu MDC Pu VL Hmua Ka cu cuhtu ngei loin chairman ah thim a si tiah Pro-Tem chairman nih an thanh. Cu hnu ah chairman thar cu ṭhutdan ah a ṭhu colh. Chairman thar Pu VL Hmua Ka hruai nakin Thawngni kul le nga hniang kul le hnih zan le suimilam pahnih ah Chief Executive Member Pu Enzangur a dirhkamhtu a neih ning Housah fenh a si. CEM dirhkamhtu member hleili nih kut an thlir, dirhkamh lo lei ah minung panga nih kut an thlir, Chairman Pu VL Hmuaka nih cun Pu Enzangur cu CEM ah a tling tiah a thanh. Hi umnak hi Central YLA Hall LG ah tuah a si i i tonpumh caan hmannak hi Pu LZ Ringlawt, Dalai Ram Times chief editor nih a hruai i Central YLA Treasurer Pu Lalngeihzual Fansu nih thlacamnak a neih hnuah Dalai Ram Times executive editor Salai Robert Biak Cin Cinzah nih report a pek. Chief Editor Pu LZ Ringlawt nih cun nihin ni ah kan Lairam ah a um bal lomi ṭhengcung lai peihnak onnak kan tuah khawh hi a sunglawi ngai. Ningcang tein onnak ngeih hnu ah a rauh hlan ah Lai peihnak zong tuah zau dingin timhtuahnak ngeih a si kong a chim. Executive Editor Salai Robert Biak Cin Cinzah nih cun hi ṭhengcung lai peihnak hi singkhat leng dih in tuahmi a si. Thawhni kulenga biangrei thlepthla hram ah khan rak tuah sermi a si. Relrem lawngnak tete ruangah nihin lawngah onnak hi tuah khawh a si i ṭhengcung lai peihnak ah chawva in dirhkamhtu vawleicung lai peih chung biak hmun sang le hawile hna cungah le Lawngtlai East le West MLA le kutzung leiah re theitu hna cungah lawmh biachimnak a ngei. Cun vawleicung Laimi nih hmanmi peih phunglam hna zong tlamtling in tuah a si kong le a si khawh cun zatlang peih hi i tel kho zungzal hram seh law cu hnuah rihzan hoih in peih hi tuah siseh. Peih phunglam kongah Central UIL he zong i ceihkhat dingin zuh haumi zuh le chap haumi chap dingin sawmnak zong

Tutan thawng kan thanhmi cu khavel khan a si rih lai. Zohtu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarh ah kan i tong ṭhan te hna lai.